Salam watandaşlar Türkmen voice kanalyna hoş geldiňiz. Şu günki biziň efirimiz wektor üýtgediji efir diýip atlandyrasym gelýär. Näme üçin wektor üýtgediji efir? Sebäbi watandaşlar biz özümiziň wektorymyzy ýatdan çykardyk. Ýatdan çykardyk na samym jele. Soňky iki-üç aýyň içinde YouTube platformasynda we TikTok platformasynda aktiwistleriň arasynda bolan uruşlaryň sany köpeldi. Gaty köpeldi watandaşlar. Gyýbadam galmady. Obwineniýalaram galmady. Töhmedem galmady. Ýagny obwineniýalar fakturny, biz fakturny obwineniýalar gidip dur häzir. Wploýt da liçnoý žizne watandaşlar, adamlaryň liçnoý žizne girip başlady hem aktiwistler. Meniň pikirimçe indi hiç kimiňem haky ýok adamyň liçnoý žizine girmäne. Ol onuň şonuň üçin liçnoý žiziň diýip onuň ady bar. Özüniň žizini ol näme istese şony etýär. Ol siziň şo ýere burnuňyzy sokmaga hiç biriniňem haky ýok. Şonuň üçin men muny gyradan garap görüp bir netijä geldim. Şu bütin istoriýany, bolýan mnogosýužetnyý wideolary jemläp alsaň ýutubdaky bir Ostrosýužetny mnogoseriynyý serial düşürip bolýar watandaşlar ýaňky Welikolebny wek möhteşem ýüzýyllyk diýen serialdan hem gyzykly serial düşürip bolýar eger biziň uruşlarymyzy jemläp alsaň şonuň üçin geliň watandaşlar bileleşip agzybir bolup öz wektorymyzy biz gerek ýere ugradalyň ötüreliň polny çepden saga ýa sagdan çepe polny başga tarapa ötüreliň ol tarap hem diktatura garşy göreşmekdir watandaşlar. Biz özümizde wagtymyz bar wagty şol kamera eliňize alyp biriniň gybadyny etmeň deregine şo kameraň ýüzüne garap birine töhmet atmaň deregine birini obwineniýa etmeň deregine bir aktiwistiň süňňüni ýugmaň deregine şo kamerany ýakanyňyzda şol Şu sarp etjek wagtyňyzy diktaturany tankyklamak üçin sarp ediň watandaşlar. Geliň men häzir size haýsy tarapa wektoryňyzy üýtgetmegiňizi üýtgetmegiňiz üçin bir geroýyň häsiýetlerini aýdyp bereýin. Bizde bir geroý bar, şol geroýa tarap siz wektoryňyzy üýtgetmeli watandaşlar. Indi biz şo geroýyň häsiýetlerini aýdanda biziň geroýymyz watandaşlar biziň şu günki geroýymyz gaty özüni oňat görýär. Watandaşlar, ol samowlüblýonnostiň derejesi ýok o ýerde. Ýaman gaty özüni oňat görýär. Watandaşlar, şu günki giroýymyzyň resmi taýdan tassyklanmadyk maglumatlar boýunça süýji keseli bar. Şu günki giroýymyz watandaşlar özüne diktator diýen hapa tituly gazanyp, ol tituly ýok etmegiň deregine ýyl-ýyldan şol titulyny berkletýär we dünýä tanatmak üçin göreşýär.

Ak reňkden başga reňke garanda allergiýasy başlaýar. Şu günki giroýymyz watandaşlar gaty sportuň ötgerýär. Woleýbol, basketbol, gimnastika, bilýard, täze açylan sport welobasketbol, futbol, Ýoga, strelkowy sport. Karoçe, halkyň aladasyny etmekden başga hemme zat etýän giroýdyr. Şu günki giroýymyz, dünýäniň başga ýurtlarynda ulanylmaýan, bejeriş protokollaryna girmedik covid on dokuz-yň liçeniýesi üçin Ýüzärlik ulanýan adamdyr. Derdiniň dermany bolar ýüzärlik.
Şu günki giroýymyz watandaşlar ogly bilen maşyn ýasaýan adamdyr. Mähriban Arkadagymyz täzeçe gurnan sport ulagynyň oturgyjynyň berkidilýän nurbatlaryny gözden geçirdi. Döwlet Baştutanymyz eline degişli açarlary alyp, ulagyň hereketlendiriji şaýlaryny, onuň tigirlerini

Tagamly çaýlarynyň reseptlerini bilýär.
Kitabyny ýazyp oturdym. Bu kitabyň ady Çaý.

Meniň garnym dok bolsun, ilatymyň agzy-burny bolmasyn diýip ýaşaýan giroýyň ady Gurbanguly Berdimuhamedow we onuň bütin klanydyr watandaşlar. Ine kime garşy siz göreşmeli. Ine kimiň süňňüni ýugmaly günde efirlerde. Ine kime garşy wideo düşürmeli siz watandaşlar. Aktiwistlere garşy däl ine şuňa garşy. Şonuň üçin geliň bileleşip özümiziň wektorymyzy aktiwistlerden süýşürip ýaňky diktatora garşy süýşürip şoňa sarp edeliň biziň energiýamyzy biziň güýjümizi biziň wagtymyzy şoňa sarp edeliň watandaşlar watandaşlar bileleşip şul diktaturany biz ýykyp bilmesegem geliň berdimuhamedowyň klany ýatsa tursa Bizleri düýşünde görer ýaly edeliň. Men iki sany netije çykarmagyňyzy arzuw edýän. Bir, birinji netije, agzybir bolalyň, uruşmalyň. Ikinji, öz duşmanyňyzy ýatdan çykarmaň. Sebäbi siziň araňyzda bolýan uruşlarynyň sebäbi siz Duşmanyňyz kimligini ýatdan çykardyňyz. Siziň duşmanyňyz Gurbanguly Berdimuhamedow, onuň ogly Serdar Berdimuhamedow we bütin klany, basyp alyjy klany. Sag boluň watandaşlar şu wideony göreniz üçin men gaty minnetdar, kak obyçno men gaýtalamaýyn, wideona laýk goýuň, kommentariýa ýazyň, kanala agza boluň.